Futbol söýüjileri, biz Eden Owadyň gollary we akylly paslary hem-de fintlary gowy görýäris. Elbetde, bizler ýokary tizligi hem halaýarys. Tizlik futbolçy üçin esasy gurallaryndan biri diýsek, ýalňyşmarys. Öňünden aýdyp goýaýyn, ol sanymyzda Bel hem, Messi hem, Ronaldo hem ýokdur. Bu günki wideomyz 2020-nji ýylda karantinden öň hemmeden tiz ýügüren futbolçylary size hödürläris. Essalamu aleýkum gadyrly millionlar oýny futbol muşdaklary! Siz üçin bir-birinden gyzykly wideolar taýýarlamagy dowam edýäris. Elbetde buňa sebäp az bolsa hem siziň basan laýklaryňyz hem-de ýazan teswirleriňiz sebäpdir. Ýene şular ýaly wideo gelmegini isleseňiz, elbetde bir laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hany onda ekran ulaldyp gowja ýerleşiň. Biz bolsa wideomyzy başlaýarys. Buonjorn, Naço Fernandes, ispaniýaly oýunçy diabet bolmagyna garamazdan, on iki ýaşyndan bäri futbol oýnaýar. Oňa tiz ara futbol ýörişini gutarar diýip takmyn edýärdiler. Ýöne futbolçy öz çydamly güýji bilen hemmäni haýran galdyrdy. Naço şol möwsüm Realda ýeterli oýun hem görkezmedi. Ýöne, gatnaşan dokuz oýundan iki sanynda gol urdy. Şunuň bilen bilelikde, gowy tizligi hem görkezdi. Özüniň otuz ýaşynda dünýäniň iň tiz ýügrýän futbolçylarynyň sanawyna girmegi hem hiç kim garaşmandy. Fernandes oýun dowamynda Otuz dört bütin onda iki kilometr sagat tizlige çykmagy başardy. Dokuzynjy orun, Alvaro Odriasolo. Ine bul ispaniýaly futbolçy bolsa iň ýaş futbolçy höküminde iň tiz ýügürenleriň sanawyndan ýer almagy başardy. Alwaro hem bul möwsümde köp oýuna düşmedi. Bary-ýogy ýedi oýun oýnap bir sany gol urdy. Odriasolo diňe bir goly bilen däl-de, ýokary tizligi bilen hem bul möwsüm ýadymyzda galdy. Bul futbolçy sag ganatda oýnany üçin tüýs ýügürip bilmegi zerur bolan, şonda uly tizlik bilen sag ganatdan orta hüjümçä topy ýokardan pas berip bilmegi hem-de yzy goraga hem gaýdyp biler. Bu işi ispaniýaly futbolçy gowy ýerine ýetirip gelýär. Onuň bul möwsümdäki ýokary tizligi otuz dört bütin onda dokuzy çykmagy başardy. Ýatladýan, ýazda Alwaro Bawariýadan Realyň düzünde gaýdar. Ýene başga klublarda kireýine oýnamaga gitmek mümkinçiligi gaty uly. Sekizinji orun, Kingsley Koman. Fransiýaly futbolçy iki müň on ýedinji ýylda Bawariýanyň esasy düzümine goşulandan bäri iň peýdaly futbolçylaryň sanawyna girmek kyn bolmady. Kingsley hüjümde her hili pozisiýada gowy oýun görkezýär. Şonuň üçin hem ganatyny üýtgedip durýar. Şunuň bilen hem öz tizini hem görkezip durýar. Uzyn pasdyry hem gowy açylýar we özi hem golly pasdyr amala aşyrýar. Bulara ýönekeý sebäp, Komana Search komandasy sagat tizligine ýügrüp bilýändigini bul möwsüm görkezdi. Iki müň ýigriminji ýyl möwsüm Koman ýigrimi dört oýna gatnaşyp bäş gol urdy we ýene bäş golly pas berdi. Ýedinji orun, Muhammet Sallah. Müsürli futbolçy birnäçe ýyllar iň tiz ýüzýän futbolçynyň sanyndan ýer alyp gelýär. Öňler tizligi hemmäni haýran galdyrýan bolsa, häzirde Ýurgen Klopp sebäpli gol maşynasy aýlanyp diýmegimiz mümkin. Muhammet Liwerpulda gol urmadyk oýunlarynda hem kluba peýda getirýär. Ýokary tehnika eýe. Futbolçy tizini hemişe salyp durýar. Otuz bäş kilometr sagat tizliginden ýokary ýüwrüp bilýän futbolçyny nemes tälimçisi on hüjümde işletýär. Köplenç orta dogaý uzyn pas berip bir möç çykarmagy makul görýär. Şul möwsüm kyrk oýnuň ýigrimisinde gol urdy hem-de dokuz sany golly pas bermegi başardy. Örän gowy netije. Şul futbolçy siziň göwnüňize ýaran bolsa, aşakda teswirede ýazyp galdyryň. Göreli hany kanalymyzda Sallahyň muşdaklary näçe barkäni? Altynjy orun, Leroýe Sane. Germaniýaly wenger köpçüligiň pikirine görä, Ýewropanyň iň gowy futbolçylarynyň biri hasaplanýar. Ýöne, hiç şikes alyp durmagyna futbolçyny ýokary derejä götermegine päsgel berýär diýsek bolar. Leröe häzirde Gwardiolanyň planlaryna girmeýär. Olaryň arasynda gowulyga diýsek hem, Leröe klubuny täzelemegi mümkin. Oňa esasdagär klublaryň biri Bawariýa hasaplanýar. Dogrusyny aýtsak, Sane şol möwsüm iki oýun geçirmegine garamazdan, ýeňse ýüz ýügürýän futbolçylaryň sanawyna girmegine päsgel berip bilmedi. Lareýiň bul möwsümdäki tizligi otuz bäş ýütin onda dört km/saat tizligini görkezdi. Bäşinji orun, Kaýl Uaýker, Siti klubynyň goragçysy, tomaşabinleriň bolsa söýül futbolçysyna aýlanyp ýetişdi. Bularyň hemmesi uniwersal oýunçy bolany üçin ýetişdi diýmegimiz mümkin. Kaýl Gwardiolanyň soran her pozisiýasynda oýnap berdi. Diňe şul möwsüm ganat goragçysy hem bolup ýetişdi. Pep ony akyla sygmajak tizlik üçin ganat goragyna goýdy. Futbolçy hem bundan köp sapar peýdalanmakda. Futbolçynyň topadaşlarynyň pikirine görä, Uaker hüjüm işdirende oňa uly goşandyny goşýar. Onuň tizligi otuz bäş bitin onda dört km/sagat tizliginden biraz ýokarak görkezýär. Dördünji orun, Karim Bellarabi. Şul möwsüm stabil oýun görkezip geldi. Baýer klubunyň esasy ýulduzy bilen gowy duet bolup, Haweriň gollaryna uly goşandyny goşýar. Karim uly tehnika eýe, onuň tizligi hem örän gowy. Şonuň üçin hem oýun dowamynda ýügürilen kilometrler boýunça hemişe liderler arasyndan orun alyp gelýär. Bellarabi kemden-kem ganatyny çalyşanyna garamazdan, uzyn pas arkaly jerime çyzgynyň içine girip barýar. Otuz bäş üçin onda bäş kilometr sagat tizligine eýe bolan futbolçyny köp goragçylar saklap galmak kyn düşäýmese, Üçünji orun, Berg-Emrik Obameýank. Arsenal klubynyň forwardy özüniň görnüşi we tizligi bilen saýlanyp durýar. Ýokary tehnika hem-de driblingi bilen Futbolçy top oýunçylar arasyndan ýer almagyna sebäp bolup gelen, onuň oýun derejesine, hatda Kloppyň hem Borussiýada oýnap ýörände ýokary baha beren. Onuň muşdaklary şonuň üçin hem Obameýangy ýüwürýänçi diýip aýdýarlar. Futbolçy hakykatdan hem otuz bäş bütin onda bäş kilometr sagat tizlige eýe. Hakykatdan hem Obameýargyň oýuny görsek, lakamy ýöne ýere almadygynyň şaýady bolarys. Iki müň ýigriminji ýyl möwsümde gobbanly futbolçy, Otuzki oýunda ýigrimi gol urmagy başardy. Şunuň bilen öz ligasynda toparlaryň arasynda ikinji orunda barýar. Ikinji orunda, Inýaki Uilýams. Geljekki ispaniýaly forwardyň ata-enesi öz wagtynda Gannandan Bellaga göçüp barýarlar. Şol ýerde Inýakin Baksanyň akademiýasynyň arkaýyn ötýär. Gyzyl aklaryň esasy düzümine goşulýar we möhüm oýunçylaryň birine aýlandyrýarlar. Ýaşlyk wagtdan bäri tälimçi ýeri tizligi barada gowy pikir bildirenler. Hüjümçi şul möwsüm, ünüs beriň, otuz bäş bütin onda ýedi kilometr sagat tizligine çenli göterilip bildi. Bul futbolça eýýäm grand klublar gyzyklanyp başlady. Ýöne, klubuň ýolbaşçylary hem, muşdaklary hem Inýakini goýbermek islemeýärler. Birinji ýer, Kilian Mbappe. Fransiýaly futbolçy hiç hili şübhesiz, bu günki iň güýçli oýunçylaryň biri hasaplanýar. Kilian örän gowy formada, diýerli her oýunda garşydaş derwezesine gollar urýar. Mbappe ýaş hem-de zehinli futbolçy bolup, onuň driblingi ýokary derejede. Mundan başga-da futbolçynyň fizik güýçleri hem örän ýokary hasaplanýar. Ony gödek oýun bilen togtatmak kyn bolsa, oňa ýetmek uly mesele hasaplanýar. Iki müň ýigriminji ýyl möwsümde gowy netijelere ýetişdi. Dünýäniň iň tiz ýörýän futbolçy adyna eýe boldy. Indi bolsa netijelere üns beriň. Kilian, otuz üç oýunda otuz gol urup, on ýedi golly pas bermegi başardy hem-de tizligi barada hemmäni haýran galdyryp, otuz alty kilometr sagat tizligine çenli göterilip bildi. Käbir maglumatlara garanyňda, Kilian bilen Aubameýang Real klubuna geçmäne ýakyn dur. Munuň nähili derejede ýalan ýa-da çyndygyny tiz arada belli bolar. Dostlar, wideomyz şulardan ybarat. Wideo göwnüňize ýarar diýen umytda. Eger göwnüňize ýaran bolsa, hökman dostlaryňyz bilen bile paýlaşyň. Hoş, sag boluň, ýeneki wideoda görüşýänçäk!